Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u naħseb tagħna u hija l-bajja l-bajja tagħna. Eh. U naħseb issa drajtu li la qegħdin f'dal-post partikolari sinjal li din il-bajja li ħanaraw illum ħad tkun qiegħda tħallina. Ħatta bi kbira, eh? Filli minna isfel ta' Malta, immorru li naħda fuq sinjuri tinqala bi sfortuna kbira il-bajja tar-Rivjera.
Issa jien vera qalbi maqsuma xti waħda mill-bajjiet favoriti tiegħi san. Veru? Ija ta'. Eh, Fimni, apparti il-qalb maqsuma l-estruħek għal-battikata.

Ħafna jitħawduha, anka jien. Hawnhekk mhux hemm, anzi itla' miegħi nfemmilek. Ma sax nfemmilek.
Minn fuq. Isma' taf kemm hawn taraġ.
Imma inti mhux hekk titalenti, inti tittajt, you don't have to see the whole stairway, just take the first step, tlaqna. Ħanina bala, sa fuq. Għazim ma nistax nispjega ħin in-nofs. Fuq, fuq. Fuq, ne. Fuq.

Li rrit ngħidilkom minn fuq huwa biex ma nitfixklux. Illum ħankunu qed nitkellmu fuq il-bajja tar-Rivjera, magħrufa pa tar-Rivjera, illi fil-verità tiġi għajn tuffiħa li tiġi din. Issa, bajja vera viċin illi li li kienet fixkil li kont ngħidilek, hija l-bajja ta' Golden Bay li tiġi din. Viċin, forsi kontu titfixklu l-isem, imma ovvjament mhumiex l-istess.
Taf li aqqas kont nafa dil-biċċa xogħol min jafali xogħol tar-Riviera. Mhux fi żgur, Imma li hu żgur hi li dil-binja llum delapidata, fi żmien kienet lukanda bellezza jisimha Riviera Martinique. Riviera Martinique. Ma nagħmlux mod Xorxa Recujipi iż-żejt li għalhekk forsi baqgħet magħrufa bħala Ir-Riviera, eh?
Jaf. Jaf, jaf.
Imma, aħna mhux għalhekk ġejna, għalija kollu ħela taħin, għax aħna rridu, informazzjoni ma ħela taħin, aħna rridu il-kriterji. Irridu naraw dil-bajja kien xħaqqa tikkwalifika mal-bajjiet ta' Malta, morru? Għagġajna għadu nizlu.
Tara, ma sax ma fuq,

Dis-sena nagħlaq 21. Kemm kemm il-wieħed rajt tela' b'ilsinu maqtugħ dik hi hawn, bi nifsu maqtugħ dik it-tela'. Ħa ngħidlek naħsib salvajt naħsib disa' min-nies. Żejna. Waħda kienet pregnant kieku ma tfajtilhiex l-ilma talqet il-ġenna bil-baby b'kollox. Oħra mhiliex jumejn ilu hawnhekk batt it-tazza u tfarrafna.
Ta' mill kek. Ejju ma mill-mewt. Għax jibsa dik it-tela, eh? Ejju. Jew jibsa dik it-tela.
Isma jena nawguralek.
Waħda mill-ewwel affarijiet li niġġudikaw hija l-aċċessibilità. Issa, dil-bajja għalija nara li hi ftit speċjali għax fiha dil-battikata biex titla' u tinżel. Allura qisu mhux kulħadd ħa jaqbad u jiġi bħalma b'dik il-faċilità. Kif qalilna l-parker hemm min kważi miet. Biex tela' u niżel. Għalhekk jiena naħseb illi bħala aċċess mhuwiex aċċess easy għal kulħadd. Le, però mbagħad għandha l-pluses għax bis-saħħa t'hekk ukoll ma tantx jiġu nies lil hawn. Jiġu ta' ma mhux.
Jiġu, ma infatti hija famuża issa taraw kemm aħna niltaqgħu ma' nies famużi issa taraw iktar ma mmorru mifqugħ ikun hawn kollha jiġu hawn minn barra 'l hawnhekk. Imma apparti hekk il-kwalità tar-ramel hija xi ħaġa ta' barra minn hawn, eh! Vera, vera Tħobbu sabiħ. r-ramen? Le, ma nistax għalih jien, ma għal ħaddieħor li jħobb ir-ramen. Ehm, Huwa sabiħ anke l-kwalità tal-baħar li hemm li trid toqgħod naqra attent għax kultant jobrom. Speċjalment ir-riħ ikun jew il-barra jew il-ġewwa waħda minnhom jobrom. Staqsi, Tajjeb. jew mhux hekk.
Jien ma nistaqsix dan, jien nħares lejn il-bandiera tal da hawn, tal-gard, jekk ħadra, no. Mur kellmu, ara, hekk ikollhomx Ħansaqsi.
inċidenzi.

U wara l-gard insibu il-bandira l-blu, barra dawk iż-żewġ tfajliet tajjeb, illi il-bandira l-blu hija ċertifikat illi ej,
ċertifikat illi jenata lilek, jew lil bajja ovvjament, fuq diversi kriterji. ċertifikat ta' kwalità nistgħu ngħidu fuq Eh, eżempju, faċiltajiet tal-madwar, fuq rispett lejn l-ambjent, fuq sigurta, efim li dik hija xi ħaġa li tur li dil-bajja bajja top. Mela, għafa għodun duru għana, eh, taħseb li domni għax xesir daħlu fih biex tawam il-bandira. Għala tajba l-bajja, għodun nil-għabu, għanżilna u isfawna, kħuħat li mill-għu għandu minn bandira blu għanna għelsu. Minn zor.
Insomma, taf min jinżel ta' kull-jum? Min tal-Gaia Foundation għax huma jieħdu s-siplerja kollha u jaraw illi r-rispett lejn l-ambjent jinżamm u mhux ta' b'xejn hawn ambjent vera sabiħ. Waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li hawn f'din il-bajja hija l-veduta spettakolari 360 degrees. Mhux int, mhux int. Hawn natura mill-isbaħ u l-baħar, ħafna turisti u anke Maltin jiġu hawnhekk biex igawdu x-xemx nieżla u tista' ukoll tara hemm fuq ara it-Torri ta' Għajn Tuffieħa, magħruf ukoll bħala t-Torri ta' Għajn Mixkuka, illi dak kien bnihom il-Gran Mastru Lascaris. Ejja, kien qalli. X'nagħmlu?
Nibdew tilgħin?
Rabbi magħna, spirit falli lil mal-parker. Ejja. Tlaqna, u sa ma nitilgħu, intom tistgħu taraw il-bajiet li baqa' fil-kas play out tliet darbit. Ajma, ejja dan, ejja. Bajja ta' San Tumas, iż-Żejtun. Għarlabsi, is-Siġġiewi. L-Għadira tal-Mellieħa. Dellimara u l-inħawi f'Marsaxlokk. Il-Bajja ta' Ħondoq ir-Rummien, il-Qala Għawdex. Ramla l-Ħamra, ix-Xagħra Għawdex. San Pawl il-Baħar.
Pretty Bay f'Birżebbuġa. Golden Bay, il-Mellieħa. Ġnejna Bay,